Arslan aga diýýän-ä. Döwürleň döwürden paryk kän diýilýän çyn-ow. Hümm. Bu görýän gözellikleň hemmesi düýş ýaly. Gaty dogry.
Düýş däldir bu baýram, hakykatdyr, hakykat. Ynha, käteler menem durmuş, döwür barada oýlanýan. Geçeni ýatlaýan, şu güne ser salýan. Dünýä, döwür düýbünden başgaça. Görýäň-ä bu ýollary. Bir wagtlar bu ýollar nähildi. Indi nähili diýsene. Dogry aýdýaň. Giň aýna ýaly ýalpyldap duran ýollar. Hak aýdýaň Baýram, hak aýdýaň. Ynha bu jaýlara bir seretsene. Bir-birinden owadan, döwrebap gurlan jaýlar. Özüm-ä, bir wagtlar sen şular ýaly jaýlarda ýaşarsyň diýseler, ynanmazdym.
Indi gözüm bilen görüp, eşretinem duýup ýaşaýan diýsene, Arslan aga. Beýle durmuşy,
halkyny janyndan eý görýän Gahryman Arkadagymyz berdi bize. Gözden, dilden gorasyn.

Çagyrdym.
Işleňmi Samy? Gel geçeni, otur. Mh, bolýa. Işler bilen öňreşýäňmi Çary? Hawa, ýagşy başlyk. Haý, bolubilýä. Men Çary, seni çagyrmagymyň bir sebäbi bar.
Diňleýän başlyk aýdyberiň. Görýäňä, hususy kärhanamyzyň göwrümi gün geldigiçe giňäp gidip otyr. Biziň öndürýän önümlerimiz daşary ýurda deýýäm çykyp ugrady. Tüweleme, buýurma üstüne buýurma, ýetişibem bolanok Çary. Siziň ýagdaýyňyza-da düşünýän başlyk. Maňa siziň ýakyndan kömegiňiz gerek. Elimden gelen kömegi gaýgyrman başlyk. Özüň bilýäň, ýurdumyz çalt depginde ösýär. Arkadag Prezidentimiz telekeçilere uly ynam edýär. Siz ýaly iş başarjaň ýaşlar gerek bize. Men seni orunbasar edip saýlajak bolýan. Çary, näme dymdyň? Aý, ýok başlyk. Ýöne men başararmykam? Siz maňa uly ynam bildirýäňiz. Siz ýaşan bolsaňyz işe hyjuwly, ak ýürekli, Çary, sizde öňe gidişlik bar. Maňa bu gün gaty uly ynam etdiňiz başlyk.
Güljemal, meň gep nokatlap oturmaga wagtym ýok. Menem saňa öz maksadymy aýdaýyn. O nähili maksat?
Oglumyzy öýlendirmek üçin Meň göz öňünde tutup ýören maşgalam bar. Waý, kim ol?
Daş ýerden däl. O gyzy menem tanaýanmy?
Beh. Zenanlaň beýle dargursaklygyny aýt. Amanyň gyzy. Onsoň, Aman saňa gyzyny berer öýdýäňmi?
Al aýt, sorag baryny berip, alaýdyň aýt, näme bermän? Aman ikimiz köne dost. Waý, bilmedim-dä, gyzym ýaş diýäýmese. Ýöne Amana bir duýdurdyňmy? Ýok.
Ýakyn günlerde duýdurjak. Onsoňam ogluňa diý. Söýýän diýip ýok zatlary tapaýmasyn.
Eje, maňa şondan başga gyz gerek däl.
Seň meň diýenim näme bolup durmy? Bu meseläni kakaň çözýä. Kakaň öz diýenini gögertmese ynjalmaz. Oň häsiýeti gaýynataň pahyra çekipdir. Eneňden sorasaň gürrüň berer oglum. Eje, bolmasa eneme diýsek näme? Kakam öz ejesini diňlär-ä.
Men kakaň diýjek sözüni bilýän oglum. Eje bar zady gapyşdyraýaňyz. Mundan öň-ä nirä gudaçylyk etmeli bolsa, aýtsaň bolýa diýýädiňiz. Indi näme boldy? Meňem öz islegim-arzuwym bolmalydyr-a eje. Wah, neme-dä, oglum, men nirden bileýin kakaň beýdip garşy boljagyny. Gözüniň ýetip duran ýeri bolansoň diýäýýä-dä. Eje, menem ýeriň aň-rujuny salyberemog-a. Hanha Balkanam daş ýerde däl-ä.
Bilýän, oglum. Söýen ýürek üçin daş ýolam ýakyndyr. Ýöne olar nähili adamlar? Kakaň saňa aýal gyz saýlap goýdy. Aýal gyz? Kim ol? Ol kakaň dosty. Amanyň gyzy.
Kimiň gyzy? Kimiň gyzyaň eje?
Amanyň gyzy oglum. Aman agaň gyzy? Hawa, Sähra jan oglum.
Sähra? Ýok. Sährany men öz jigim ýalak görýän. Gyz maşgala mekdebi gutardygy ýetişdigi bolýa. Nesip bolsa kakaňinä toý etjek diýä.
How özi näme gymmat. Indi Çaryjany öýlendirmägede wagt ýetdimikä diýýän oglum. Gudaçyga özüň gidersiň nesip bolsa. Nesip bolsa oglum. Aljak gelinligimizi özüm saýladym eje. Pä seniň kakaňa çeken damaryň bar bolsunda oglum. Näme?
Onsoňam o maşgala kimlerden bolmaly? Onuň aslynda bir soradyňyzmy? Gözümiň ýetip duran ýeri eje. Dostum Amanyň gyzjagazy. Wah olar ýaly bolsa onda bolýan oglum oň bolsun. Hä aýdanyň gelsin eje. Aýdanyň gelsin sag bol.
Salam Merjen. Salam Çary. Kän garaşdyrmadym dämi? Men seň üçin hemişe garaşmataýyn. Geç otursana Merjen. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Hawa gowy.

Resul, Resul çaý içjekmi?
Ýok, jigim.
Resul, näme boldy? Ýüzüň salyklaýar. Ýaramajak bolýaňmy?
Ýok-la, jigim, göwnüňedir. Hiç zadam bolan. Ýüzüňde-ä gowulyk göremok.
Onda meň ýüzümde näme görýäň, jigim? Aý, birhili ynjymy, öýkemi? Garaz, gamgysy, bildim gerek?
Bildiň, jigim.
Bilen bolsam, aýdaý, näme boldy? Biz bir-birimizden syr saklanjak, aýdýardyg-a bir-birimize. Aý bolan zat ýok daýyjy. Göwnüň otur. Aýtjak käme. Bolýa aýtmasaň. Menem düýnki Sähra aýt diýen zadyň aýtman. Haý oň hökmanygam ýok bolaýmasa. Näme boldy?
Sähra bilen tersleşdiňmi? Ýokba.
Tersleşer ýaly oň bilen gürleşip görmesem näme. Men ony gowy görýändigimi diňe sen bilýäň. Gowy bilýän ýeri näme boldy? Gowy sen meni gürletme jigim. Sen sähra meň aýdanymy aýdaňak gerek. Ýok aýdamok bugun sährany görmedim ertir görsem hökman aýdaryn.
Gowusy sen oňa hiç zat aýtma. Onsoňam sährany gowy görýändigimi jigim diňe sen bilýäň. Syr ikimiziň aramyzda galmaly. Söz berýäňmi?
Hä näme boldy. Sähra gowy gyz ahyryn o seni gowy görýä bilýänä men muny. Ýa mekdebi gutaryp üýtgediňmi.
Heý jigim watan öňündä gulluk borjy murta goýun. Ondan galanynam görüberýäsdä.
Wagty gelende aýdarsyňda.
Merjen. Men saňa düşünýän. Ýöne senem maňa düşünäýe. Wah, düşünýän-le, ýöne. Ýöne?
Ýönäň näme, Merjen? Dogrymy aýtsam, men näme diýjegimem bilemok. Onsoňam, ene-atamam meni.
Näme sen, Merjen?
Ejem meni öz doganynyň ogluna berjek bolýar.
Onsoň, a sen näme diýdiň?
Men näme diýeýin, Çary?
Okuw okajak diýdim, garşy bolmadylar. Soň okuwymy gutaraýyn diýdim, garaşdylar. Indem görýäň-ä, işe başladym. Sawçylaram her gelende bir bahana tapyp, gaýtaryp otyryn. Indem ejem aglap otyr, ýeke erkek doganymyň ogluna bar diýip. Merjen, Indi men näme etmeli? Sen diýýän sözüňir bilýäňmi? Men sen söýýän-ä, Merjen. Ene-atany naýyrda aýdyp bagtly bolup bolarmy? Näme diýeýin? Ykbalymyza ýazylandyr-da çary. Ýok, Merjen. Bu ykbal däl. Sen ikimiziň şunça ýylky söýgümizi ykbalyň üstüne atjak bolýaňmy? Mende näme günä bar çary? Senden haýyş. Maňa azajyk wagt ber. Ykbalyň üstüni atyp, birden durmuşymyzy öz elimiz bilen bulaşdyraýmaly. Çary, türkmençilikde kakaň ýüzüne gelmek gelşikli däldir. Eşdişime görä, seň kakaň keser adam. Biziň söýgümiziň beýle jemlenmege haky ýok, Merjen.
Bilýäňmi näme? Halypalarymyň biri maňa şeý diýdi, Durmuş, bu bir teatr. Her kimiňem öz oýnamaly keşbi bardyr. Görýän bol, biziňem oýnamaly keşbimiziň soňy şeýle soňlanmalydyr-da. Ilki söýmeli, soňam unutmaly. Ýok, Merjen. Ikimizem ol keşbi gaty gowy oýnadyk. Söýdüm. Indi hiç wagt unutmaýan.

Wah Aýna jan sözümiň yzyny diňlesene.
Howwa.
Wah ony diňleseňä oň özä barjak däl diýýä. Doganyň oglunamy? A gyz, Howwa-da, onnaýyn görseň. Gül ýalak ýigit-dä. Ýokary bilimli, özem syratly. Belki Merjen janyň öz halaşýan ýigidi bardyr? A gyz. Aýna jan. Söýeni doganymyň oglundan gowy boljakmy? Ýogsa-da, men Merjenjany seň ýanyňa ugradaýyn-da. Wah, bilmedim-dä. Beýle ýagdaýda maslahat bermegem kyn, Enegül jan. Eger gowy görmeýän bolsa, göwnetmegem-ä kynrak bor. Bolýa, Enegül. Diý diýseň, diýäýerin. Näme-de bolsa, ýüregindäkini-ä bileris.

Ertirden bäri şol aýagöwşen towuk ýaly girdiň-çykdyň durduň-aý. Waý, neme-dä, kakasy? Hany aýdybersene, bolmanda-da seň gowurryň tapmajaňy bilýän-le. Waý, özüme galsa-ha, waý, aýdyp aýtmaz ýaly üýtgeşik zat ýok-la, kakasy. Ogluň aýdýan zatlar-da.
Näme diýýär ol? Ýa ýene öýlenjek-gä diýýämi? Hawa, onam diýýä.
Onam diýýä? Ýa başga zatlaram diýýämi? Waý, neme-dä.
Ogluň-a Aman agalara gitmäň diýýä. Gitme diýýä? Hawa, kakasy, gitmäň diýýä.
Seň şonyň bar-a aslynda? Diňe meňkimi şo çaga? Bir zat bolsa seň şonyň diýäýýäň. Nämesi barmyş oglujygymyň? Oguljygym, oguljygym.
Bolmanda-da şeýdip hülli-hülli edip ýörseň ondan eşitjek gürrüň şodur. Ilden üýtgeşik näme edipmişin?
Onsoňam çagamyň göwni ba, göwün bereni ba.
Göwün bereni ba? Men oň gözüne görkezerin göwün bermäň nämedigini. Han dur. Oň göwün berip ýörenini senem bilýämidiň? Görýäňmi, men böýde bar zatdan habarsyz. Waý, men hiç zat bilmesem näme?
Onda nä özüňden tapyp aýdyp otyrsyňmy? Waý, özümden taparyn, özi aýtdy. Kimiň?
Wah, çagajygym söýendir-dä. Ýeri onsoň, oň göwün beren gyzy kimlerden, kimiň gyzymyş? Men-ä bilemok. O nähili bileňok? Wah, o gyz biziň tanaýan ýerimizden däl, kakasy. Nireden onda?
Balkandan. Balkandan? Hawa. Ogluňa aýt. Gaty gitmesin. Amanyň yzyndan başga gyz alyp bermeýän şoňa. Oňa başga ýol ýok. Bar çaý demle kellämi agyrdyp durmada. Hum, bor-da kakasy. Beh.
Hany göreli. Menem-ä Amanyň yzyny gelin edip şu öýe getirin.
Wiý, ýogsa-da Merjen jan, men senden bir zat sorajakdym. Gel, geç otur. Bor, bor.
Howwa, sorabereýinje.
Soraýa diýip aýyplaşma, Merjen jan. Halaşýanyň dagy barmy?
Neme, gelneje?
Çekinme, Merjen jan, aýdyber. Wah, ejem size baryny aýdandyr-a, gelneje jan. Wah, aýtmalysyny aýtdy, ýöne ol ýigit sen göwnäňokmyşyň-a. Näme o ýigidi halaňokmy ýa? Gelneje, siz ejeme aýdyp beräýiň-de, meň öz gowy görýän oglanym bar. Ejem sizi diňleýär-ä. Sen Merjen jan alada etme. Gelip syryňy aýdanyň gowy boldy. Wagt hemme zadyň dermanydyr. Ine azajyk wagt geçsin, hemme zat gowy bolup gider. Belki şeýle bolsun-a gelneje. Wiý, ýogsa-da gelneje, men ol oglanyň suratyny görkezeýinmi? Hälden görkezmeli-dä.

Tüweleme diýen-ä. Edil edip ýaşabermeli döwür-ä belli. Her nä gowy günler görmek meň maňlaýymda bar eken. Muňa-da şükür edýän Allam.
Waý ene, kim bilen gürleşýäň?
He, altynja. Adam aşa begenende, içki pikirini daşyna çykarasy gelip dur-da, balam. Onda senem begenip gürleýäň meni. Howwa, balam.
Bakýaň, elimi ýuwýan welin, gyzgyn suwum, sowuk suwum akyp dur-da, balam. Öz ýaşlygym gözümiň öňüne gelip dur-da. Häý, o döwürler dagy suwy Alla goradan getirdik. Suw çekip, şu gerdenlerimiz çöker giderdi-dä, balam. Ine-hä siziň odun çekip ot ýakmalasaňyz ýok. Hemme zat ine, ine şunda bişiribem bilýäňiz, düşüribem bilýäňiz bana. Haý, şu owadan jaýyň içinde agtyklamyň arasynda ýaşar diýip pikirem edemapdym.
Aýna jan düýnki çykyşyň a gaty gowy boldy. Aýdymyň göwnüme ýarady. Göwnüme ýöran bolsa bolýa gelneje. Nesip bolsa ogluňa ýöreňde aýdym aýdyp bererin gelneje. Çary jana öýermeli. Men Resul tanaýan, uly ogluňa tanamok. Wiý sen Çary jany görmediňmi. Ýok gelneje.
Çary janyň öz halaşýany bar. Gowy-da şol. Wah.
Sen meň derdimi gozgamasana, Aýna jan. Wah, kakasyny göwün edip bilemok. Kakasy göwnänok.
Wiý, ýogsa-da senem Balkandan-a, Aýna jan. Hawa, gelneje. Näme boldy? Çary janyň halaşýan gyzam Balkandanmyş. Hä, şeýlemi? Wah, gelneje, Balkanam uly ýer-dä.
Onyňam dogry. Wiý, Çary jan ne şu ýerde işleýä, Aýna? Ýaňja jaň etdi, eje garaşaý, özümjik alyp giderin diýip. Waý, ine Çary jan-la şu.
Çary, seň ogluňmy şu gelneje? Hawa, uly oglum, Çary jan naşy.
Hä, enemjan. Hä, enemjandyr bi, enemjan. Gel-ä, enem. Geldim wada.
Kümüş saçly enemdir bi. Geç-ä, geç otur, enemjan. Hä, Resuljan, oňatmyň, oglum? Haw-ow, enemjan, gowy. Gowy bolsaňyz bolýa. Resuljan, senem-ä gulluga gitmeli, balam. Haw, enemjan.
Gitseň, sag-aman gidip gelgin, ýöne gowy gulluk etgin, balam. Hökman, enemjan, hökman. Altynjan.
Hawa ene. Bir zat soraýyn diýip ýördüm. Sora ene.
Çaryň aljak gelinligini tanaýaňmy? Hawa-da. Amanyň gyzy boljak bolsa erbet maşgala bolmaly däl. Şeýle dämi Resul jan? Özem-ä seň bilen deň-duş bolmaly. Hawa ene.
Ene, kim aýtdy saňa Çary Aman agaň gyzyny alýar diýip?
Wiý, kakaň özi jaň edip aýtdy-a maňa. Men-ä şeýle bir begendim-dä. Amanyň maşgalasy bolsa gowy maşgala bolmaly. Onsoňam enesini görse gyzyny al diýipdirler. Öýlenjek gyzyň enesi terbiýeli bolsa, ol ýerlikli maşgala boldugydyr.
Enejan, Aman agaň gyzyny Çary alyp bermäge sizem razyda. Wah meni razyta balam. Ene siz bul öýde nämelon bolup ýörenden habaryňyz ýok. Näme?
Bu öýde näme bolup ýör? Aý Çary. Jany bir sagmyň? Ýok Çary däl. Aman aga. Altyn, gerekgär. Aýtjak Resul enem hemme zady bilmeli.
Ýör hany, Altyn, seň bilen gürrüňim bar.
Wiý, men-ä hiç zada-da düşünmedim.
Näme, Resul? Sen eneme sähra barada hiç zat diýme. Näme üçin diýmäýin?
Ejemiň çar aýdanlaryny eşitdim. Näme eşitdiň? Kakam Aman agalara Çary üçin sährany dilemäne gitjek bolýar. Onsoň Çary näme diýdi?
Aýt, Çaram razy bolandyr-la. Dur hany, sen razy bolandyr diýip gowşak gürleýäňmi? Öz gulagyň bilen eşitdiňmi razy bolanlaryny? Ejemiň aýdanyny-a eşitdim. Çaryň näme diýenini bilmedim. Ýöne men bilýän, ol ylalaşandyr. Nädip bilýäň?
Kakamyň başga gyz alyp bermejegini bilip, baýam ylalaşar. Näme, Çary öz söýgülimi aljak diýip, kakamyň ýüzüne gelip, näme aýak dep dur öýdýäňmi? Şoň üçinem enem hiç zat diýme. Maňa agam bagtly bolsa bolýa.
Oglum, Çary bagtly bolsa bolýa diýdiňmi bala? Hawa, enejan.
Wah, men-ä begenýän-dä şoňa. Çarjan Amanyň gyzyn alsa bagtly bolar. Wiý, Altynjan, sen ýaňy bir zat diýjek bolduňmy balam? Aý, ene, neme-dä? Toýuň başagaýlygy, kakam gapyda delýär, biz toý mekanyna delýäs. Wiý, bala, ony öýde dederis. Toý mekanyna dederis balam. Heý, oňam bir başagaýlygy bolarmy?
Men saňa bir zat aýdaýyn. Aýt, eje jan. Biz öz dünýämizi özümiz döredýäs. Hiç haçan meňki ugruna däl, meňki bolmaz diýmegin balam. Sebäbi oglum, Bu sözler seň ykbalyňy hakykatdanam peseldip biler. Meň bolsa ýüregim syzýar. Sen Merjen jana hökman öýlenersiň.
Nädip syzýaň, eje? Ony syzmak üçin ene bolmaly. Eje bolmaly, çagam.
Agam. Ow! Bir zada gaharyň gelýä. Bolşuňa bir hili.
Bolşum näli? Näme, öňkaňa meňzämokmy indi?
Agam, maňa näme gahar edýäňaý? Hä, ýok inim, men saňa gahar edemok. Öz-özüme gaharlanýan.
Nämede agam?
Nämede? Näme inim aýdyber. Men senden bir zat soraýyn diýip ýördüm welin.
Näme sorajak bolsaň sorada diýinna. Nämede agam o Aman agaň gyzy Zähra bara.
Indi senem meň derdim gozgajak bolýaňmy? Senem indi maňa Sähra öýlen diýjek bolýaňmy? Şeýle maslahat berjek bolýan bolsaň maslahatyň üçin sag bol inim. Agam Sähra öýlen diýibä maslahat berjek bolamok. Ýöne kakamam özüň bilýäň. Ol özi elini edýär. Aýunuňam kakamy ýok diýip bilermikäň? Bahym seň üçin Sähralara gudaçylyga gitjek bolýarlar. Näme?
Gudaçylyga? Gitmän geçerler gudaçylyga. Bilýän, Sähra gowy gyz. Ýöne men Sährany gelnim edip alyp bilmer. Men ony öz jigim ýaly görýän.
Sag bol agam. Senden eşidesim gelýän jogaby eşidäýdim öýdýän.
Resul jan jigim.
How agam.
Sähra jigim görseň, meň adymdan salam aýt. Hökman aýdaryn. Sag bol agam.
Görýän welin, Sähra bilen Rezgulyň arasynda söýgi bar öýtýän. Görsene bu bolýan zatlary.
Çarjanyň özi halaýan gyzy bolsa, sen şonam alyp berersiň. Men seň aýdanlaryňy hä diýip aýdybiljek däl. Meň aýdanlaryma düşündiň gerek, oglum? Düşündim, eje.
Sen iň gowusy bu maşgalanyň ene-atasyny razy edip, toý tutup bereli, oglum.
Beh! Ejem-ä gazaba münüpdir. Gowusy Güljemal bilen ýola düşeýin-le. Nesip bolsa bararyn, görüşerin. Bir ýol bilen, olaň özlerine närazylyk bildirer ýaly ederin.
Çary, Çarjan! Waý enesi, buşluk! Eýgilikmi gelinjan? Han Çarjan nirde? Eýgilikle enesi!
Näme boldy eje? Arslan petek alyp gelipdir.
Aýy goýan. Hawa, hawa.
Maňa şoň salgysy gerek. Kimiň salgysy gerek eje? Waý seň şo halaşýan gyzyň salgysy. Ahyrynda kakaň göwnedi oglum. Bar onda salgysyny ber o gyzyň.
Merjen, men saňa aýtdym-a, öýdäkileň gara çyn diýip. Indem bar-a, meňkä aýtmak, galanynam özüň çöz. Olar-a uzaklaşdyrman, Siziňkilere barjak diýe. Waý, Çary, men saňa aýtdym-a ýagdaýym, düşün-ä senem maňa. Kakam içjek diýip gyssap dur, Merjen. Şonuň üçin ikimiziň aramyzdaky gatnaşyklara sähelçe sarpaň bar bolsa, öýüňizdäkilere duýdur. Waý, Çary, şu wagt bir şey diýmäý-de.
Dagy men näme diýeýin, Merjen? Iki arada halys aňkam aç-da men. Sen beý diýýäň, öýdäkiler başga zat diýýä.
Hany bolýa-la, Gahar jan. Menem saňa düşünýän naçary. Ýöne indi men näme etsemkäm? Nätsemmi, Maýmerjen? Jaň edip öýüňizdäkilere şu meseläni düşündirersiň-dä.
Jaň edip?
Hawa, jaň edip.
Waý, men-ä utanýan. Aý, bor onda. Sen jaň etmeseň, özüm jaň edip aýdaýaryn. Kime? Kime bolsun, siziňkiler aýdar.
Öýe jaň edip aýtjak bolýaňmy? Ýok-how, jaň edip aýtjakka, öýüňizdäkilere baryp aýtjak. Garaşyp oturyberiň, ertir size ejem bilen kakam ugratjak diýjek.
Seň ýadyňa oýun düşýär. Saňa-da oýun et diýseň.
Meň oýnadşym saňa ýaramaýan bolsa Merjen, onda çynyňy et-de. Merjen? Sen meni eşitýäňmi?
Eşitýän-le, Çary.
Onda näme etsem diýýäň?
Hany men biraz pikirlenip göreýin. Hä, sen onda pikirleniber. Sen pikirlenýänçäň öýdäkiler size barybam geljek.
Salowmaleýkim. Salam.
Waleýkim essalam. Petekleriňiz görkeziň ýaşuly.
Petek?
Hany Güljemal petekleri ber. Waý, näme petekleri?
A-how, öňem gijä galyp geldik biz. Waýý.
Ýol petekler how, ýol petekler. Waý, men-ä bilemok, kakasy. O näme sen bileňok? Men almasam näme? A-how, o petekler sende dämi näme?
Maňa petek berenim ýadyma düşenok. Sen jübüligiňe salan bolaýma gowja seredany. Hä. Aý ýok-la. Meň jübime salanym ýadyma düşenok.
Gowja seredany. Ýok, bu ýer däl. Hä, dur hany. Hä, ine bar eken. Aý-how, seň bilen ýola çykarlyk ýok-how. Bar zady bulam-bujar edäýýä. Ine ýaşuly münüberiň. Ýör hany. Haý.
Hany ýör. Şumy?
Hawa şu. Otur-da ýerleş bakalym.
Waý kakazy, işim gaýtdy. Alaý, indi näme boldy? Saçak diýip alyp barýan torbam galypdyr. Waý, indi nätsemkäm kakazy. Oň içinde o gyzyň salgysy ýazylan kagyzam bardy-da. Bolupdyr onda. Seň edäýjek zadyň daş. Waý, indi näme ederis? Balkanabada aýlanar gaýdybersin. Oguljygyma näme diýeris? Oguljygyňa-da gyzyň ene-atasy göwnemedi diýeris. Näme gep ýok? Oý.
Kaka Züje torbamy? Ha?
Torba? Hawa.
Şoda, şoda men gözläp ýörenim.
Ala kene men aňkama aşyrdyň aýtman. Bar eken dagy.
Iki, üç, dört, hä, bäş, alty. Umumy otuz alty sany.
Çary, barma-da? Hä, bar ol aşyk. Marketlere aýlanyp gördüňizmi? Hä, gowy aşyk, aýlandym. Önümleň geçişi nähili? Gowy aşyk, önümlerimiz gowy geçýär. Maňa esasy şu önümleň hili gowy bolsa bolýar. Bu süýji kök önümleriniň täze görnüşleriniň geçişi gowumy? Gowy gowy aşyk, bir alan adam ikinji sapar hökman alýa. Esasy halka ýaramly önümlerimizi öndürmelidä Çary. Ýekeje minut Çary. Bolýa. Alýo. Ýaşyl köke bir. Salowmaleýkim. Üç, dört, bäş. Hä, gowumysyňyz? Guty galypdyr.
Aşgabadyň ýalkymynamy? Bolýa, bolýa, häzir işgärlerimden ugradalym. Sag boluň. Çary, Aşgabadyň ýalkymyna şu önümlerimizden ugratmaly. Bolýar başlyk. Sag bol.
Sag boluň.
Salam. Salam.
Hä, gurgun muň gyzym.
Bagyşlaň, meňem ýerim şu ýerde bolmaly. Gel, geç arkaýyn. Çekinme, Sag boluň. gel.
Güljemal. Hälden bäri syn edýän weli. Tüweleme. Seň ýüzüň-ä gülüp dur.
Waý, dagy näme? Oguljygymyň öz saýlanyny alyp bermek üçin barýan. Ynha, nesip bolsa, Aý ýaly gyzdyr görseň. Hum, haý näbileýin-le. Tanamaýan, bilmeýän ýeriň hakda öňünden bir zat diýmegem-ä bir hilidir özi. Sen gaty bir begeniberme, Güljemal. Baransoň pikiriň üýtgäýmesin. Goýaweri, Arslan, diýýäniň näme seň? Agzyňy haýyr bilen açaweri. Ak ýoldan barýaň. Niýetiňi bir ýagşa tut. Oguljygymyň saýlanyna göwnümiň ýetjegini bilipjik durun.
Aý, hawa-da, oguljygymyň diýenini etjek diýip indi şeýtde otur. Waý, nädip oturanmyşym men? Gül ýaly. Onsoňam seň bolşuň nähili? Ogluňa ýörjege meňzäňok. Onda men nämä meňzeýän? Kakasy.
Hawa. Men bir zat aýdaýyn. Hawa, aýt.
Haýyr işi saklasaň, şere döner diýipdirler. Meň indi sözüm gutardy.
Bä. Zenan halky duýgur diýýärdiler welin, şu dogry bolmaly. Meň niýetimi özüm aýdyp otyr. Menem-ä öz diýenimi ederin. Her näme-de bolsa, men saňa häzir syry bildirmäýin. Hany bolýaly, Güljemal. Uzak ýola barýas. Beýdip, sor-sorup oturmasana. Ýogsam, içiňi hümledip oturmagam aňsat däl-how. Hany indi bir ýerleşen bolsak, bir çaýnajyk çaý içip bolmazmyka? Hä, çaý wagtyň bolandyr seň. Bolmasa dag ýigrimi dört sagatlabam gürlemän gidersiň-le sen. Bor-da, seň bile deň bolup oturmaýyn.
Bagyşlaň, gerek zadyňyz barmy? Hä, sag bol inim. Bir çäýnejik gök çaý bolaýsa-ha kem boljak däl özi. Geregiň ýok, çaý bolsun, gaýnap dur, häzir getirip beren, ýaşuly hökman. Hä, sag bol inim, sag bol. Bir gaýrat et. Gyzym, meň ornum ikinji gatda bolmaly. Men häzir geçäýen. Ýo, daýyjan, oturyň arkaýyn, oturyň. Ikinji gata meň özüm çykaryn. Sag bol, gyzym.
Sen-ä meni begendirdiň. Wah, daýyň hälden bäri ikinji gatda nädip ýataryn diýip alada edip otyrdy. Aý, bu gijesine eýläbeýläk öwürmek häsiýetim ba, gyzym. Şonal-a edýän men. Wah, ýere gaçaryn öýdüp gorkýansyň sen. Näme boldy? Waý Arslan, näme boldy? Ýaramajak bolýaňmy?
Aý, alat etme, geçer Güljemal. Azajyk kelläm agyrjak. Wah, eý, serledýäň, ýüzüň-ä gowy däl seň. Hany sen ýanyň bile dermanlaň almadyňmy?
Jebime salan ýaldym welin, tapmandyryn.
Salan dälsiň, ýadyňdan çykaransyň. Bilýäň-ä ýola çyksaň gan basyşyň üýtgeýändigini. Aýdan bolsaň alardym-da. Waý, gelneje näme boldy? Eýgilikmi özi? Wah, bilmedim-dä, gyzym, birden kelläm agyrýar diýdi-de gyşaraýdy. Daýy jan, alada etmäň. Men häzir dag otyndan ýasalan melhem çaýyny demläp berjek. Şo çaýdan içersiňiz welin, kelle agyryňyz aýrylar. Hä, şeýtmeýdim, şeýt. Wah, şeýtsene, gyzym jan.
Eý, gyzym. Men-ä dünýä täzeden gelen ýaly bolaýdym. Sag bol, gyzym. Şony diý, sen-ä. Noş bolsun, daýyjan, gowulaşan bolsaňyz bolýa. Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyndan. Haýsy ösümlikleriň nähili kesele dermanlygy barada jikme-jik ýazylar. Arkadagymyz her bir adamyň saglygyny gorap saklamak üçin alada edýär gyzym. Il saglygy, ýurt baýlygy diýýär.
Wah, oguljygymyň halanam şular ýaly gyz bolaýsady. Nähili ýerlikli. Mähirlije maşgala.
Tüweleme. Nähili mylaýym asylly gyz eken. Eger oglum şu gyzy aljak diýse, ol-a Balkan eken, ýeriň aňrujuna gitmäge-de taýyn. Şeýle maşgala edip teribelen ene-ata näçe alkyş aýtsaň bärden gaýdýar.
Ine, Balkanabada-da geldik. Howwa, sag-aman geldik, gyzym. Sag bol, gyzym, ýolda gowy ýoldaş bolduň. Tüweleme.
Ene-ata-a saňa gowy terbiýe beripdir. Janlary sag bolsun, gyzym. Wiý, ýogsa-da, siz öz barmaly ýeriňizi bilýäňizmi? Ýa size kömek gerekmi? Ýok, gyzym.
Sag-aman geldik. Özümiz taparys. Salgymyz elimizde. Sizi ýoldan goýup durmaly.
Bolýa onda. Sag boluň. Saglykda görşeli. Sag bol, gyzym. Bolýa, sag bol, gyzym. Taňyrýalkasyn. Tüweleme. Edep-ekramly, asyllyja gyz eken. Güljemal, Gözleýän köçämiz-ä ynha şu köçe. Wah, ýaňkyja gyzjagaz kömegem etjekdi-le, oň adynam soramandyryn-a men. Aý, senem-ä men soramalymy, soraýmaly ekeniň-dä. Sen bir aýal maşgala özüň gowy düşünişerdiň. Waý, men sorajakdym, ýöne senden boldy-da. Waý, seň özüňi tapýan iýmediňmi? Haý, Güljemal, janymy ýakýaň dälmi? Wah, ýaş wagtym men nähili giň adamdym-a! Hä-ä, indi maňa duşup, şeýle dargursak, iňirdi boldum diýjek bolýaňmy? Indi bar günäni menden görýänsiň sen? A ýogsa näme?
Hansalga ýene-de bir seredeýin. Bolmasa ötegçileň birinden soraýarys. Ýör! Dogra geldik Güljemal. Şularmy? Hawa. Hmm. Tüweleme. Häzir dur. Ýer indi näme gözleýäň? Şu boýunmagy dak. Bolýala näme gerek? Näme üçin dakjak gel? Uzak ýerden gelýäňä. Al. Oguljygymyň saýlan gyzyny almana gelýäňä. Sypaýyrak görünmeseň bolmaz. Özüňem ýüzüňden gar ýagyp durmasyn, ýylgyr! Aý, gyzym!
Ho, gelneje!
Hany bärik gel! Aç ýüzüňi.
Salam, geliberiň. Gurgunmyň gyzym?
Salam gyzym. Kemaldan öýümi şu gyzym? Hawa-daý, geliň geçiberiň.
Ejeň kakaň bamy öýde? Ejem bar öýde.
Hä, ýör. Tüweleme kakasy, tapaýdyk mazaly.